Di dîroka Tirkiyê de hilbijartina herî tarî a tura duyemîn jî pêk anî. Li gorî encamên Erdogan ji sedî pênc û du, Kiliçdaroglu jî ji sedî çil û heştê dengan wergirtin. Encama hilbijartinê ji her alî ve nerewa ye. Lewma hilbijartin di rewşeke wek hev de pêk nehat, gelek tek û dolab çêbûn, Erdogan û alîgirên xwe bi hîle û sextekariyan derketine pêş, encama hilbijartinê û helwesta partiyan wê gelekî werê axaftin. Herî zêde jî wê helwesta Tifaqa Milet ango ya CHP'ê werê axaftin. Piştî ku Kiliçdaroglu namzetiya xwe eşkere kir, Yeşîl Sol Partî ragand ku ew ê namzetê diyar nekin. Kiliçdaroglu di tura yekemîn de dengên Kurdan wergirt û peyamên erênî dan. Heman Kiliçdaroglu di tura duyemîn de peyamên ji bo nijadperest û faşîstan derxistine pêş. Li her dera cîhanê kesekî ku nasnameya xwe yê çepgir derxiste pêş, di dijberê xwe ne nabe yek û nakeve hilbijartinê. Tifaqa Milet di mijara koçberan de weke Umît Ozdax û Sinan Ogan tevgeriya. Kiliçdaroglu jî xwedî li vê siyasetê derket. Li aliyekî qala hiqûq û edaletê dike, li aliyê din bêhiqûqiya weke parçeyekî siyaseta xwe dimeşîne. Ev yek dengan didê windakirin. Yek ji sedema ku deng windakirin jî ev siyaset bû. Wekî din polîtîkaya li hemberî Kurdan bû. Kurdan piştevaniyeke eşkere destnîşan kirin û tevlîveyekê jî alîgirên Qiliçdaroglu ketine pey tiriya Erdogan de. Her du alî jî hevdu hevkariya PKK'ê û Kurdan re sûcbar kirin. Erdogan bi montaj û vîdeoyan ji Qiliçdaroglu re got, Bi tevgera Kurd re têkiliyê wî heye. Tifaqa Millet jî heman tişt ji bo Erdogan û AKP'ê got. Tevî vê yekê jî Kurdan dengê xwe dane Kiliçdaroglu. Wekî tûra yekemîn, heman helwest di tûra duyemîn de tune bû. Helwesta Kiliçdaroglu ji bo Kurdan rê li ber bê baweriyê vekir. Tevî vê siyasetê jî Kurdan Ji helwesta xwe paş te gav naavêt, ji ber vê yekê nexşeya Kurdistanê bi rengê sor xeblî. Bajarên serekiyên Tirkiyê jî bi saya dengên Kurdan Kiliçdaroglu bû yekemîn. Lê ne Kiliçdaroglu ne jî tifaqa wî qîmetê Kurdan fêm nekirin. Ev hilbijartin divê ji aliyê HDP'ê û Yeşîl Partiyê ve jî gelek aliyan be were nirxandin. Ez nabêjim biryara ku namzet derxistinê şaşe li ser vê biryarê gelek kesan HDP nexne kir, divê ku encam ne li gorî dilê me bê lê biryara wan jî ne xelet bû. Kurdan li dijî faşîzma AKP-MHP'ê helwest nîşan dan û ev biryareke mafdar bû. Ev ne hilbijartineke bazariyê bû. Heger hdp û Yeşîl Sol Partî wilo kiribana, wê ji rêgezên xwe dûr ketibana. Lê hdpê di siyaseta tifaqan de qels ma û pêvajo baş birêvene bir. Guh neda girseya xwe û gav neavitin. Hewce nake em qala detayan bikin lê ji bo ku şexsiyetên Kurdan bibê meclîsê hewldanên wan kêm man. Ev yek jî rê li ber xemgîniya Kurdan vekir, lewma kêmbûna dengan bi siyaseta tifaqê re têkildar e. Kurdên çûne ser sindoqa û yên neçûn jî xwe di lîsteya namzetan hene dîtin. Kes nabêjî hûn çime siyaseta Tirkiyeyê dikin, lê eger dema hûn vê yekê bikin û berê xwe ne li Kurdistanê bê, Wê nerazî bûn hebin. Ev yek nehate hesabkirin li Tirkiyeyê di şertên faşîzmê de derxistina şêst û pênc parlamenteran ne tiştekî ji rêzê ye. Di demeke ku deh hezar kes girtîne ev yek pêk hat. Di saya vê girseyê de partî li ser piyan sekinî û namzet şandine parlamentoyê, dema pêşiya me pêvajoya muhesebeyê ye. Nûnerên partiyan divê yek bi yek rûnin û muhesebeya demê bikin. Lewma Erdoganê ku di dema xwe ya herî qels de bû, nehate têkbirin, berpirsyariya her kesî di vê mijarê de heye, ev berpirsyarî divê were dîtin û bi awayekî ji dil rexneya wê were dayîn.